Seredenowaý. Nähili adam aýtdyk kim? Näçe aýtdym-ow şul adama men. Näme boldy?
Menä indi bara. Şu tükgä gidip bir kagyz diýäýmesem keýwany boljak gel. Näme diýjek?
Aý, näme diýjegim-ä bilemok ol şu ýolda pikirlenerin-ä. Şeýlemi? Hawa.
Senem maňa diýiş. Diýşerin. Diýşermiň?
Näme diýişmä?
Boldy. Beterem diýşerin.

Ondan soňky ýyl bir gezek gygyran degen. Ondan soňky ýyl ýöne gygyrmankaň ümmüle geler duran.
Essalowmalikim Ependi aga. Waleýkim essalam saglyk gurgunlykmy goňşy gowmy? Amanlykmy gelin aman saglykmy gurgunlykmy çagalar goňşy golam ilen çalan mal gara hemme saglyk bydyr goňşy özüňizem saglykmy he? He diýjek diýjek.
Ependi aga gel geç otur.

Aýdym diýýädä muňa gerede. Diýýädä aýdym näme be? Ile men saňa aýtdym. Diýdim, şu towuklaň. Aý towuk satlyk däl. Efendim towuk satlyk däl. Ol towuk diýlen bolsa ýedi hazaýynyň biri diýipdirler. Towuk satlyk däl. Oňa diýip sorap hem oturmadyk. Satmaga diýen mok how inim. Şu meň mellegime şu çiliňden geçmesin diýip näçe aýtdym.

Ýok, Epen aga, sen şu ak öýüň içinde, şu öýüň içinden çykarma, naharlap oturdylar saňa, bolarmy Epen aga? Ýok, beýtmesene, siz bara şu towugyňyzy saklajak bu ketegiňizde, mellegiňizde ýa saklajakkämi? Ýok, saklarys Epen aga.
Waý, towuk janawary her ýerde gezmelemese bolmaz-a. Towuk janawary her ýerde gezmelese bolmaz, gezmelemese Epen aga. Eý, how, eý, şu towuklaryňyzy men uzak gün kowalap ýadadym-ow. Waý, näme?
Hawa.
Ýada-ýa. Waý, Haý, Epen aga, alada etdim men şony. Günde gelemde baramda şo iýmlere inip barýan has has has has et dur towuklamasyn ýaranokmyka diýdim sen kowalaýaň muny ben towuklaň has has eden o men hasyllap duran ho ol sen sen hasyl towuklaň hasyllap dur ýada ýara men ýadadym towuklamyzyň keýpi ýok diýdim ol asyl epennaga kowlap da sen maňa epennaga beýtmä gorok epennaga menä bir goňşulam bar diýip bir ugratýan bir Öýkelegem ow göwünlerine degäýmä bir ow towuklamyň Ependi aga. Öýkeleýän zatlaryňy göremzok biz. Öýkelär ýalylar.
Düýn uzak gün kowaladym. Şulaň mellegine geçirýän ýene yzyna barýarlar. Şulaň mellegine geçirýän öýkelänok olar, öýkelänok. Ýa beýtmä bir Ependi aga bir.
Bir näme-de bolsa göwnüne degmejek ola bir Ependi aga. Ow bir barsyn.
Keteňizde saklajakmy saklajak. Aý epende goňşy aralykda bir meň ketegimden çykarman dursam bolmaz agam. Öz melleginde saklajakmy? Aý bir saklabyn men epende aga men olaň göwnüne degilmen. Men şu epende agalara gidäýin diýse gitmäýsene diýbilmen da epende aga men bu towuklar jöne bir bir ýedi hazynaň biri ojene görä men gitme diýsem olam menden gaty görüp öýkelep size gidip bize de yzyna gelmese menem alada edip öýdäki maňa girdese menem oňa girdesem indi ha bir gol bolmajak zatlar da epende aga. He bor bor.
Onda wara

Arasyna gezmäge gitmeli bolara goňşulara. Özi gezip ara oturmy diýsene. Hawa, günde bize 70 ýer.
Ýeňňem bir ýerden çykýar, ependi bir ýerden öýüne de gelenok. Şony diýsene. Nämede bolsa öýlerine ýok wagty biziň togmuşaryň öýlerine seret berýär. Hawa.

Ää duruber wakal tikki şu towuklaň wara şu towuklaň ketegiňden çykarmaz ýaly ederin men seni ketegiňden çykarmaz ýaly ederin keýwan derrew juwalyp gel ha gel Kakasy, ynha, diýen ýumurtgalar. Ha geldim keýwan.
Berekella berekella.

Men saňa ýigrimi ýumurtga getir diýdim-ä. Ýigrimi ýumurtga getirdim-dä. Ýigrimi bir ekeni munyň.
Ýigrimi birmi?
Ýigrimi bir-ä.
Getir onda birini äkidäýerin. Ýo, äkitme indi durubersin.
Äkitmäýinmi?
Hawa. Ha, indi häzir tikgi gelsin goňşy. Hawa.
Boldy.
Onsoň yzyny tomaşa edersiň, bolýarmy? Şeýlemi? Hawa.
Aý tikgi goňşy! Aý tikgi! Ow! At gel bir gelip gitsene.

Goňşyň bilen wara. Agzy bir bolsaň mydam aşyn ýaly bolýada. Goňşyň bilen agzy bir bolmaly hawa. Ýetdi weleme wara. Bulan towuklaram biziň mellegimizde uzak gün. Janawarlar seret. Hiý bir bir iýen soňlaram bular boş goýanok. Hemmesinem Paýyny goýup gitýärler hawa. Hawa aýtdy weleme. Mene. Hana kakasy ala. Aý alsa alsa gel. Indi bara. O geçsinler tegmegin toklaryna bomy? Yo yo yo. Yo hiç de adına tutma. Hiç. Gelsin dursunlar. Aý. O da bir özi görsün diýdim de men hem bir. Hawa. Fena çagyryny kiniň ol. Hawa.
Aý bir şunu göräý diýdim. Bir towuklaň bara. Aýlanyp bile şu bir Meň mellegimde bara bir ýumurtgalap gidipdirler. Aý. Ýetip beräý diýdiňmi? Niri?
Diňe geldi. Ýo, ýetip beräý.
Näme diýmedim? Näme ýetip beräý? Näme ýetip beräý men ony? Ýo, sen sen toguň barmy näme? Men togum ýok.
A meň mellegime hiç taýlar. Hawa, men men toglum sen mellegde. Hawa.

Mellek kiminki? Biziňki. Mellek. Seňki. Mellek meňki.
Hawa. Ýumurtga da meň mellegimde. Hawa.
Oho.
Towuk seňki, ýumurtga da meňki. Düşündiňmi? O ne ezberi o da? Ana ol şol ýaly şeýle bolýar da. Hawa da. Onda bar Tavuklar ekeýwan.
Yetişmez seret men epen agat. Ha. Öýe barayın. Şu tavuklar yetişmez seret Näme hadi. etjek?
Göçmese towuklary. Ýok, han ol öýkelek diýýärdi, gaty görýär diýýär. Degme owalan goňşy, öýkelek diýdiň-ä. Öýkelek gaty görýär diýýär.
Ýok, oturdyp baryna ýeke-ýekeden düşünýerin men. Hä, sen göwnüne bir degme, düşündir ýöne. Nätdik heýwany. Indi bar-a, şu galan ömrüňe şulaň towuklary

Towuklar. Aý, aý ogul. Şu towuklar kete gazal. Aw kaka.
Kete gazal towuklar, kete gazal derrew.
Ketek tawuk. Ketek tawuk. Aý, kete towuk gazal diýemok, towuk kete gazal diýen. Towuk ketek tawuk. Hawa şeýtany. Indi çykarma şolary.
Ketegine berýin meni.
Bolýa, bolýa. Beýden bol.